Issa, bażikament jekk xemx tkun ħafna ikbar minn mill-lista li tikkawża supernova li tagħmel neutron star, per eżempju, jekk muster żbax 10 times jew more, 10 times jew ikbar il-massa ta' xemx, 8 jew 10 times iktar. Eh, qed ngħidhom bl-ammenda l-affarijiet. Tant tkun kbira li l-kollaps tal-kor jiġġenera actually a black hole. Fejn inti tant għandek coalition kif in-nukleari jekk tiqisu jieqaf, il-piż tant jixxrinkja f'daqqa illi l-massa li jkun hemm within that confined space generates so much gravity that not even light can escape. Issa light is the fastest object. If you Even if you are light you can't escape, then that you can escape. U li jiġru mbagħad huwa li ma nafux x'jiġri, sewwa, però x'aktarx ġol black hole x'aktarx hija just a point, a dimensionless point, ngħidulu singularity. Hmm. Eh, ġifiri jek li xem ġo black hole nejlek jew ma nafx jew jista' jkun li m'hemm xejn. Ħlif a point li fih ħafna ħafna mass. Ġofi ħafna mass, an infinite amount of focused point. An infinite density sort of, it's a singularity. Li fisser li għandu gravitational pull tal-qaddis Alla?
An infinite gravitational pull on that point, pero mm. ma as you go outwards, the gravitational influence drops down. Subsides. Un bat għandek punt, eh, dak li nirferu bħala eh, l-event horizon, Fejn il-gravità, hemmhekk l-escape velocity jiġi eżatt daqs l-ispeed of light. Mela, x'inhu escape velocity? Biex inti titlaq id-dinja, jekk inti taqbad balun twaddbu jerġa' jaqa' lura. Jekk tobżoq fl-ajru jiġi f'wiċċek. Jekk tobżoq fl-ajru bi speed ta' 11 kilometres per second ma jiġix f'wiċċek, imur fl-ispazju. Sewwa dik hija l-escape velocity.
11 kilometres per second, alright. 11 kilometres per second, taqsam il-Malta f'żewġ sekondi. Bażikament. Dik it-tip ta' speed. Dik it-tip ta' speed li r-rockets jilħu biex joħorġu barra mid-dinja.
U. L-abort qasam il-Malta fi tliet sekondi. Jgħatu madonna. Ma ħarabx. Ma ħarabx imma minn Malta. Did not escape. Ma fna nisħarbu minn responsabilta ta' Insomma, mela, emi. Mek politika, ta' għabba. Eżat, eżat, eżat, ma nixtaqsam. Mela. Ok, so black holes. Mela, qed ngħid fuq escape velocity, mela biex taħrab biex taħrab mid-dinja għandek bżonn 11 kilometers per second. Biex taħrab mhux mill-black hole, imma biex inti nixlek taħrab naqra l barra, ċentimetru l barra mill-event horizon, għandek bżonn the speed of light. U l-event horizon xieġi? Issa, l-event horizon huwa fej l-escape velocity it reaches or exceeds the speed of light. Ġifieri, the event, the line, the event horizon, is the speed of light as escape velocity. Ġifieri, jekk inti taqbad torċ u tixegħelu, inti fid-dinja l-laser jispara l-barra, jibqa' sejjer barra fl-ispazju. Fi black hole idur u jispiċċa jibqa' jdur in a circle madwar l-event horizon. Ġifieri aħna użajna qadi. Ok. Right, two shot, two shot, ħadd uża l-kamera temmek. Mela, dik temmek. Ejja, ma tkellem fil-mic. Ejja, importanti, nipprova ninnavika naqra ruħi madwar. Il-mudelli hawn tal-pjaneti. Mela jekk inti għandek id-dinja, bgħatt laser, sparajtu 'l barra, tar 'il barra. Fil-verità hi tgħawweġ ħarira ħarira żgħira ħabba l-gravità tad-dinja imma kważi insinifikanti. Jekk inti taqbad ix-xemx li jikbar, id-dawl actually jitgħawweġ ftit. Fil-fatt dik kienet waħda mill-ewwel. esperiment li dejjek xli pprovda Albert Einstein korrekt. Fil-fatt fil-eklissi ta' xi 1920s, 1926, qed ngħid sew, eh, fl-eklissi ta' 1920 xi ħaġa, mhm. eh, kien hemm expedition fej Einstein qal li jekk inti għandek id-dinja u għandek ix-xemx u għaw stella warajha, Suppost id-dawl ma tarajhx qiegħda wara x-xemx, imma minħabba gravitational curvature of spacetime, id-dawl tagħha ħa jitgħawweġ u ħa nkunu nistgħu narawha u fil-fatt flok taraha wara x-xemx, sewwa, taraha fuq ix-xemx. U fil-fatt hekk ġara. With an extreme accuracy, jiġifieri exactly as Einstein predicted it, with bl-angles u kollox. So they proved him correct for the first time, like, physical, hard physical evidence. Right.
Minħabba li d-dawl it curves with gravity, with gravitational influence. Issa, met inti tibda toqrob masas gbar, semina gravitational lensing l-ewwel, mhm, inti mhm. għandek id-dawl li bda jiġi kervjat b'ħafna. Ħafna iktar. Jiġi isa lenti li tara.
Minħabba li gravitational pull li akbar. Eżatt. Issa, met inti għandek black hole fin-nofs, mhm. Jekk inti tispara dawl mill-Event Horizon, da mhux talli Mela, meta inti tispara d-dawl minn mal-Event Horizon, da mhux talli ma jenixlux jaħla tal-pajjiż u jdur. Jekk inti tisparah ma' ġewwa l-Event Horizon jibqa' jispari għal ġewwa ġo Singularity. Ġifieri, mill-Event Horizon 'il ġewwa nothing can escape, not even light. Mill-Event Horizon il-barra you can escape. Il-gravità għandha, il-gravità tant imsaħħitha li anka d-dawl kapaċi tixbet. Eżatt, d-dawl ma joħroġ, that's why it's black.
Mela, tlaqna?